Peter cakuat pahnihnak biahmaisa Caṭialtu Peter, cakuatmi Chaklei Asia Minor zumtu, tuchan Turki ram, caṭial kum AD sawmruk le ruk in sawmruk le sarih. Pentecost ni i Khrihfabu a dir. AD sawmthum hrawng Apostle dal hnih kha zoh. Hnu caan tlawmpal ah Khrih rianṭuannak hrawh awkah cawnpiaknak hmaan lo hna cu an chuak colh. Jesuh nih cawnpiaktu hmaan lo an chuah lainak kong kha a rak chim chung cang. Matthai, Dosari, caang hleinga. Dal kul le dal li caang li in caang nga, caang hleikhat, caang kul le caang li in caang kul le caang ruk, marka, dal hleithum, caang kul le caang hnih, caang kul le caang thum. Paul zong nih cawnpiaktu hmaan lo kongah zumtu kha ralrinnak a rak pek diam cang hna. Apostle dal kul cang kul le cang kua cang sawmthum. Cucaah Apostle Peter nih a ra cawl dingmi cawnpiaktu hmaan lo hna kong i timhtuah chungnak caah a voihnihnak cakuat hi a ṭialnak a si. Dal hnih cang khat. Jude cakuat le Peter cakuat pahnihnak hi an i lawhnak tampi a um, sihmanhsehlaw Jew tu nih cun cawnpiaktu hmaan lo hna cu zumtu hna lakah an um cang dawh in a chim. Jude dal khat caang li. Cucaah Peter nih a cakuat hi Jews cakuat hlanah a rak ṭial tinak a si. Peter nih hi cakuat a voihnihnak hi zumtu hna sinah a ṭialmi a si kha dalthum caang khat ah kan hmuh. A voikhatnak i ca a kuatmi hna cu Chaklei Asia Minor ah hremnak a tuarmi zumtu hna sinah a si i a voihnihnak i ca a kuatmi hna zong hi cu hna cu an si ṭhiamṭhiam. A voihnihnak cakuat a si bantukin AD sawmruk le ruk in sawmruk le sarih hrawngah a rak ṭialmi a si. A thih lai kha a hngalh caah dal khat, ca hlei thum, ca hlei li, An hmai in a ra cuahmahmi ṭih a nungmi ca i timhtuahnak caah cakuat a duh ṭhan hnanak cu a si. Sihmanhsehlaw Piter nih a cakuat hram thawk ah cawnpiaknak hmaan lo kong a chim lo. Thlaraulei nun ṭhanning tu kha a langhter, dal khat, caang khat in caang hlei khat. Thlaraulei in An nun a ṭhan khawh nakhnga nawl a pek hna i ṭhen an duh khawh nakhnga tha a pek hna. A cakuat tam deuh nih biapi i a chiahmi cu Baibal hngalhnak hi thlaraulei ṭhannak hrampi a sinak langhter kha a si. Peter nih zumtu hna cu Cathiang i hi i cenkan dingah tha a pek hna, zeicahtiah Cathiang lawng hi nawlngeimi le bochan awk tlak cu a si. Dal khat, caang hleihnih in caang kul le caang khat, dal hnih chungah Rawhnak a chuahpi i lih a chimmi cawnpiaktu hmaan lo hna le a bia a nihsawhtu hna dohnak caah Peter nih Cathiang le tahchunhnak kha a hman hna. Dal hnih, caang khat in dal thum, caang hleithum. Peter nih Pathian biaceihnak le Khrih rattlainak he pehtlai in a hnubik thapeknak le ralrin peknak in a cakuat cu a donghter. Delthum caang hleli caang hleiriat. Peter cakuat hi chan vialte chung i a ummi zumtu caah a biapi tukmi a si. Cucaah kan Bawipa le Khamhtu Jesuh Khrih vel le hngalhnak, Dal thum caang hleiriat: Chung i kan ṭhan lawnglawng ah fek tein kan dir kho lai i palhnak kha kan doh khawh lai. Dal khatnak: Biakchawnhnak Jesuh Khrih sal le apostle a simi Simon Peter nih Kan Pathian le Khamhtu Jesuh Khrih dinfelnak thawngin kanmah he aa khat in a sunglawi tukmi zumhnak a cotimi hna nan sinah ca kan kuat hna. Pathian le Jesuh kan Bawipa nan hngalhnak thawngin vel le daihnak cu nan cungah karh chinchin ko seh. A liannganmi le a sunglawimi biakamnak A ṭhatnak le a sunparnak in a kan autu amah hngalhnak thawngin nunnak caah le Pathian minung sinak caah kan herhmi thil vialte kha Amah Pathian ṭhawnnak nih a kan pek dih cang. Cuticun cu thil hna thawngin a ngan ngaingaimi le A sunglawi tukmi biakamnak hna kha a kan pek cang. Cu biakamnak hna thawng cun pumsa duhnak nih a chuahpimi vawlei rawhralnak chung khan luat in Pathian sinak aa hrawm khomi nan si khawh nakhnga caah a si. Cun hi ruang thengte ca zongah hin nan zumhnak ah ṭhatnak, ṭhatnak ah hngalhnak, Hngalhnak ah mah le mah i uk khawhnak, mah le mah i uk khawhnak ahhin in khawhnak, in khawhnak ah Pathian mi sinak, Pathian mi sinak ah unau bantukin ṭhatnak, unau bantukin ṭhatnak ah dawtnak kha nan chap khawh nakhnga fakpi in i zuam u. Zeicahtiah hil thil hna hi nanmah ta an si i tam chinchin in nan ngeih hna ahcun kan Bawipa Jesuh Khrih hngalhnak ah santlai lo le theitlai loin nan um lai lo. Sihmanhsehlaw hi thil a chanbaumi hna cu a hmuhnak a tawi i mitcaw bantuk a si i Hlan a sualnak vialte in thianh a si cang hmanh kha aa philh tawn. Cucaah u le nau hna, kawh nan sinak le thim nan sinak fehter awkah tam chinchin in i zuam ko u. Zeicahtiah Hi thil nan tuah hna ahcun nan tlu bal ti lai lo. Cuticun kan Bawipa le Khamhtu Jesuh Khrih Pennak zungzal a hmunmi chung i luhnak kha rum ngaiin pek nan si lai. Cucaah atu i nan ngeihmi biatak ah fek tein nan dir i cu thil hna zong cu nan hngalh ko cang nain Cu thil nan hngalh cangmi nanmah hngalhter ṭhan zungzal hi ka daithlang kho hrimhrim lo. A si, hi thlam i ka um chung paohpaoh cu nanmah thapeknak caah nan hngalh cangmi thil hngalhter ṭhan lengmang hi a hmaan ko tiah ka ruah. Zeicahtiah kan Bawipa Jesuh Khrih nih a rak ka hmuhsak cang bantukin a rauhhlan ah ka thlam hi ka chuahtak cang lai ti kha ka hngalh. Cu lawng cu si lo, ka thih hnu zongah hi thil hna hi nan hngalh zungzal nak lai fakpi in kaa zuam. A fiang khunmi biaphuan. Zeicahtiah kan Bawipa Jesuh Khrih rat lainak le huham ṭhawnnak kan in hngalhter hna tikah hin Fim ngaiin phuanchommi tuanbia kha kan zulh hna a si lo, sihmanhsehlaw kanmah hrimhrim hi a lianngannak mithmuh tette cu kan si. A liannganmi sunparnak sinin amah sinah aw pakhat, Hihi ka dawtmi ka fapa a si, a cungah ka lung a tling ngaingai, tiah a run thanh tikah Pa Pathian sinin upatnak le sunparnak kha a hmuh. Cun tannih zong amah he tlang thiang cung i kan rak um lio ah khan van in a rung thangmi aw cu kan rak theih. Cunak hmanh cun a fek deuhmi profet bia zong kan ngei. Nan thinlung chungah khua a dei hlan i deirel arfi a hun chuah bantuk hin cu bia cu muihnak ah a ceumi meiceu bantukin ngai ko u. Cathiang chung i biaphuanmi a zeibia hmanh hi mah ruahnak lawngin a sullam fianter ding a si lo ti hi nan hngalh hmasa bik awk a si. Zeicahtiah biaphuannak cu minung duhnak in rami a si lo, sihmanhsehlaw Pathian mithiang hna kha Thlarau Thiang nih a kalpi hna ning tein annih nih an chimmi kha a si. Dal hnihnak, cawnpiaktu hmaan lo ralrin peknak. Sihmanhsehlaw hlanlio zongah mizapi lakah profet deu an rak um bantukin nanmah lak zongah hin cawnpiaktu deu an um ve te lai. Annih nih hrawktu zumhnak pial kha a thli tein an chuahpi lai i anmah a cawtu hna bawi hmanh kha an hlawt lai. Cun a rang tukmi rawhralnak kha anmah cung lila ah khan an tlunter lai. Cun hrawktu zumhnak pial nuncan ziaza kha minung tampi nih an zulh hna lai i Anmah ruangah cun biatak lam cu thangchiat a si lai. Hakkauhnak in hlennak bia he chaw ah an in leh hna lai. Cucaah a hlanpi in anmah biaceihnak cu a tha a thu bal lo i an rawhralnak zong a ngu bal lo. Zeicahtiah Pathian nih sualnak a tuahmi vanmi hna hmanh kha a zuah hna lo. Sihmanhsehlaw Tartarus chungah a tlak hna i biaceihnak ca i zuah awkah muihnak cikcin chungah a chanh hna. Cun hlanlio vawlei zung kha a rak zuah hlei lo, sihmanhsehlaw Pathian a rak bia lomi hna vawlei i buanchukcho a rak tlun lioah Him tein a rak kilvenmi hna cu minung pariat lawng an rak si i pakhat cu dinfelnak a phuangtu Noah kha a si. Cun Sodom le Gomorrah khualipi hna kha hrawh dingah sual a phawt hna i vutcam ah a canter dih hna. Amah hnuah Pathian zeirel loin a rungnung te lai mi hna ca i zohchunh awkah a tuah hna i miṭhalo hna nuncan ziaza fihnung nih a rial dipmi miding felpa Lot kha a luatter. Zeicahtiah cu miding felpa cu anmah lakah khua a sa i nikhat hnu nikhat An phungbuarnak a hmuh le a theihnak nih a dingfelmi nunnak kha a rial dip. Cucaah Pathian nih tukforhnak chungin zeitindah Pathian minung hna kha ka luatter hna lai i midingfel lomi hna kha biaceihnak ni caah dantatnak tangah ka chiah hna lai ti kha a hngalh ko. Cu hna cu pumsa duhnak fihnung chungah a nung i Nawlngeihnak zei ah a rel lomi kha an si khun; annih cu ningcang loin an ral a ṭha; anmah duhnak tuah lawng an duh. A liannganmi hna thangchiat kha an ṭih lo; anmah nakin huham le ṭhawnnak a ngei deuhmi vanmi hna hmanh nih Bawipa hmaiah anmah thangchiat in sualphuatnak an chuahpi bal lo; sihmanhsehlaw Hi hna hi tlaih i thah awkah sermi ruahnak ngei lo saram bantuk an si. An hngalh lomi thil kongah thangchiat an hmang i anmah ṭhatlonak lila nih a hrawh dih cikcek te hna lai. Cun Chunlai zong i din ei ah aa nuammi hna bantukin an dinfel lonak men kha an hmuh ko lai. Nanmah he rawl an dumṭi tikah an mihlen thawinak ah khan an i lawm i annih cu nan caah hmunthur khuahnawm le soisel awk a chuahpitu an si. Ṭangdang pom duhnak mit in an khat i sualnak tuah an ngol kho ti lo. Mi lunglawmmi hna kha an hlen thawi hna, hnahchuahnak cawnpiakmi lungthin an ngei i chiatserhmi fale an si. Lam ding kha an hlawt i an pial cang. Dinfel lonak man a duhmi Beer fapa Balaam lam kha an zul cang, sihmanhsehlaw Balaam cu amah sual ruangah sik aa huah. A holh kho lomi laa nih minung holh in bia a chim i profet a molhtamhnak kha a kham. Hi mi hna hi ti a um lomi tikhor, thlichia nih a choihmi minmei bantuk an si i a thukmi muihnak kha an caah a zungzal in zuahpiak an si. Santlai lo phorhlawtnak bia puampuam an chim tikah lampialnak chungin nunnak ah a luat cangmi hna kha pumsa duhnak le hor duhcuainak in an lem ṭhan tawn hna. Zalonnak an khamh hna ah khan Anmah lila kha rawhralnak sal an si, zeicahtiah minung cu a teitu paoh nih amah kha sal ah a canter ko. Cucaah kan Bawipa le Khamhtu Jesuh Khrih hngalhnak thawngin vawlei thurhnawmhnak chungin an luat cang hnuah thurhnawmhnak chungah an i foih ṭhan i Tei an si ahcun a hnu deuh an donghnak cu an hramthawknak in an caah a chia deuh lai. Cucaah dinfelnak lam kha an hngalh hnuah an sinah pekmi nawlbia thiang mertak ṭhannak cun rak hngal lo lawlaw hna sehlaw an caah a ṭha deuh hnga. Cucaah Uico nih a luak a kirhnawh ṭhan i kholh cangmi vok nih aa bualnak nawn cek ah aa bual ṭhan, a timi hi an cungah a tling taktak ko. Dalthumnak fek tein dir u. Ka dawt le hna, Atu hi nan sinah a voihnihnak cakuat ka ṭial a si. A voihnih tein a thiangmi nan thinlung ruahnak kha tharchuahnak caah ka ṭialmi a si. A hlanah a thiangmi profet hna nih an rak chim cangmi bia hna le Bawipa le Khamhtu i apostle hna nih kan in pekmi hna kan nawlbia hna kha kan hngalhter ṭhan hna. A hmasa bik i nan hngalh a herhmi cu ni hmanung bik ahcun an pumsa duhnak in an nung i nihsawh a hmangmi an chuak lai. Cun annih nih a rat lainak biakam cu khuazei ah dah a si kun? Zeicahtiah kan pupa hna zong an thi cang, cun zeizong vialte hna hi ser hramthawk in atu tiang an rak sining tein an hmun ko, tiah an ti lai. A hlanliopi in van kha siseh, tileng le ti chungah a ummi vawlei kha si hna seh, Pathian nih a bia in a rak umter hna. A bia cu vawlei kha ti nih a rak phum dih i a hrawh. Sihmanhsehlaw cu bia ṭhiamṭhiam cun atu i a ummi van le vawlei hi biaceihnak ni ah le Pathian minung a si lomi hna zungzal in sualphawt an si tikah mei in hrawh awk caah zuarmi an si kha an i hngalhter duh lo. Sihmanhsehlaw ka dawt le hna, hi thil pakhat hi cu run philh hlah u. Bawipa caah nikhat cu kum thongkhat bantuk a si i kum thongkhat cu nikhat bantuk a si ko. Bawipa cu a biakammi kongah Micheu nih a khual a nuar tiah an ruah. Asinain a khual a nuar lo. Zeicahtiah kan cungah a lung a sau i ahohmanh rawh lai a kan siang lo. Mi vialte nih ngaihchihnak ngei hna seh ti a kan duhpiak ca tu ah a si. Bawipa nih, Sihmanhsehlaw Bawipa ni cu zanṭim mifir bantukin a ra lai. Cu ni ah cun van cu awtthangpi he a lo dup ko lai i van thil vialte hna cu meilin nih a titter dih hna lai. Vawlei le a chung i rianṭuannak vialte hna zong khangh an si dih lai. Cucaah hi thil vialte hi hrawh an si dih lai caah nan nunning le Pathian mi nan sinak ah zeitluk in dah a thiangmi nan si awk a si. Pathian nih a rat lainak cu nan hngak i nan i ngaih i Phan zokzok seh ti nan duh lio ahhin zeitluk in dah a thiangmi nan si awk a si, zeicahtiah cu ni ahcun van khi mei in hrawh dih an si lai i van thil vialte hna cu meilin nih a titter dih hna lai. Sihmanhsehlaw kannih cu a biakam ning tein dinfelnak in a khahnak hmun vanthar le vawlei thar kha kan hngak. Cucaah ka dawt le hna, cu thil cu a hngakmi nan si caah amah hmaiah cun daihnak he sualnak loin le soi awk um loin nan umnak hnga lungsau tein um ko u. Pathian pekmi fim nakin Kan dawtmi unau pawl nih nan sin zongah ca a ṭial cang bantuk khan Bawipa lungsaunak cu khamhnak caah a si tiah ruat ko u. A cakuat dang vialte hna bantukin hi thil hi a chim hna i a cheu cu hngalh an har ko. Cucaah cawnpiak lomi hna le milung vaivuan hna nih cun Cathiang dang zong an merh tawn bantukin anmah rawhnak lila caah an merh tawn ve. Cucaah nan nih ka dawt le hna, hi thil hi a hlankan in nan hngalh chung cang bantukin miṭhalo hna lampialnak nih A ping ah aan hruai hna i nan dir fehnak khan nan tluk sualnak hnga lo i ralring ko u. Sihmanhsehlaw kan Bawipa le Khamhtu Jesuh Khrih vel le hngalhnak tu ah ṭhang ko u. A sinah sunparnak cu atu le a zungzal tiangin um ko seh. Amen.